Class eight zirlai naupangte, Mizo subject zirtirtu Sarmuantea ka ni a, tun tumah chuan zirlai pahnihna kan zir anga hei hi hla a nia, Aw Lal Pathian i kut chhuak tih hla, Kristian Hlabu Number sawmpariatna mi kha a ni. He hla hi. Kan chhiar chhuah hmain a phuahtu chanchin kan tarlang hmasa anga he hla a rawn phuah chhuah dan kan tarlang tel bawk dawn nia. He hla hi Swedish mi Karl Bobak phuah a ni a, Swedish mi kan tih chuan Sweden ram a cheng Sweden ram mi leh sa tihna a ni. Kum sangkhat zariat sawmriat panga ah he hla hi a phuah a, Swedish tawngin a phuah nghe nghe. Tumkhat chu. Chawhma inkhawm banah in lam pana a haw tur chu khawpui a rawn ri dur dur mai a, kawl a phe zuai zuai a, ṭek te a tla a, ruah a rawn tla tel nghal mai bawk si a, tichuan tawmhimna tur zawngin hmanhmawh takin in lam panin a tlana ruah chuan a nan hman ta tho a, tichuan in a thlen hnu lawkah chuan khatiang khawpui ri dur dur te, ṭek tla te kha a rei leh ta mai a, tichuan a tukverh an hawng a, tuipui kam kha an en a, an hawi kual vel a, boruak thiam nuam tak kha a rawn fiah ta kuk mai ni khawvel hmuh kha, tichuan a rilruah Pathian ropui zia kha a rawn lang chiang hle a, a hma lawka in a panna kawnga a thil tawn leh tukverha a thil hmuh Inthlaute lutuk khanin Pathian ropuizia, a thil siam ropuizia kha a rawn ngaihtuah chhuah tir a ni. He hla hi sap tawngin an let ling leh a, sap tawnga an lehlin hma pawh hian tawng hrang hrangin an let ling a, sap tawnga an lehlin kum hi kum sangkhat zakua sawmli pakua a ni a, a lehlingtu hi Stuart K. Hine a ni a, sap tawnga a lehlin rual hian Hlatlar Eng emaw ni zat a ziah belh nghe nghe a, tichuan sap tawnga a hla in dah hi Mizo tawnga lehlin a ni leh a, Mizo tawnga letling tu hi mi pahnih an ni a, Muka leh Liandala an ni. Aw Lal Pathian i kut chhuak thil siam tin reng Dawn changin mak tiin ka lo khat thin, a ti a. Pathian kut chhuak a thil siam te kha, tukverh atanga a hmuh te, a hawk, a inhaw kawnga a hmuh te kha, khang zawng zawng, thil tin reng, thil zawng zawng, he lei a awm zawng zawng Siamtu Pathian kha a thil siam ropui zia kha a han ngaihtuah chian poh leh khan a ropui zia kha a hre fiah thiam thei lo va, chuvang chuan a ngaihtuah nasat poh leh mak a ti tulh tulh mai a, a rilru kha thil eng dang mah a ngaihtuah thei tawh lo a ni. Pathian thil siam ropui zia ngaihtuah khan mak tiin ka lo khat thin a ti a nih chu. Zantiang Siar Zozai leh Chungkhaw Puiri i thil tih theih boruak zava lang nen a ti a. Zantiang Siar Zozai tih hi arsi tam tak tam lutuk sawina a ni a. Zozai tih hi chu thil tam lam sawi uarna a ni a. Em em kan ti aite pawh hianin eh Zozai tih hi chuanin a sawi uar zawk a ni. Zanah te hian arsi awm lai chuan zanah te hian vanah kan han dak a, arsi tam tak kan hmu thei a. Amaherawh chu mit kan mit ina a hmuh hi chu eh arsi awm zawng zawng zinga a them chauh ang, tlem te chauh ang kan hmu tihna a nih chu. Chung zawng zawng te, khawpui han ri dur dur mai te, Boruak zava kan hmuh theih zawng zawng, boruaka kan hmuh theih zawng zawng thla te, ni te. Heng zawng zawng te nen hian he hla phuahtu hianin ropui a ti em em a, Pathian thèm thiam zia kha a rawn sawi lang a ni. A thunawnah chuan, Chutin fak che, thla in a nuam lalpa, aw ropui ber, aw ropui ber, a ti a. A thil siam ropui tak avang chuan aw ropui ber aw ropui ber tiin a siamtu Pathian chu a fak a ni. Thla in tih a hmanna chhan chu thla a ti hi thlarau tihna a ni a. A hetia pawn lam lan dana Pathian fak satliah mai ni lo, a chhungril A taksa, a taksa pumpuiin a nih chu a theih ang tawkin a thlarau nen lam Pathian a fak a ni. Hei hi chu mai chu duh tawk lovin chutin fak che thlaiin a nuam lalpa aw ropui ber, aw ropui ber tih hi a dawtlarah hian a rawn dah nawn leh a. Vawi khat mai pawh tarlang lovin vawi hnih lai a rawn dah nawn a ni. Chuan chang hnihnaah len tupui leh tukram phul leng fan changin sirva zai mawi ten siah thing siah thing tin awi e tih a inziak leh a. Len tupui kan leh tukram phul leng fan changin hei ram hnuaiah te thingkung lian pui pui awmna hmun ngaw dur khup leh phul hmun hnim hring dup awmna hmunah te kan han fan chang hian kan han a han kal chang khan eh sava chi hrang hrang, ram mawi tak tak te, khang ho kha thingkung sang takah te khan an fuh a, Pathian fakin an zai a. Khua chuan ila tlang sang tinreng atangin dam ten luang e lui leh thli fim nuam te, khua chuan ila tih hi han hawi vel ila tihna a ni a, tlang chhipah te, tlang sang laiah te han lawn ila, Pathian thil siam mawi tak tak te chu han thlir kual vel ila, lui te dam te in a lo luang dem dem a, lui luang dem dem te leh thli fim lo thaw heuh heuh te kha khang te kha Pathian ropui zia tilang chiang tu a ni a ti a. Sava mawi tak tak ten thing thing leh rah te khan Pathian faka an zai a, an hram ri chiah chiah te kha ngaihthlak nuam a ti a, kha kha siam tu ropuina Siamtu ropui zia tarlangtu a ni. Chang thumnaah hian Lal Pathianin a fapa chu zuah lovin ka dawn seng lo, dairel changin a tir, a ti a. Hetah hian Pathianin a fapa mal neih chhun Isua Krista misualte tlanna tura thi tura He leiah thi tura khen beh Kraws a khen beh tura a rawn tirh chungchang kha a tar lang a ni. Kraws chungah chuan ka sual a phur lawm takin thisen chhuakin a thi ka sual tlanin a ti a. Aah, helai hi a ropui em em mai a helai chang hi. Pathianin a fapa, a fapa pawh a faneih chhun a ni Isua kha. Chumi chu zuah lovin misualte tlanna turin a faneih chhun a pe phalh a. Aah. Keini hian kan thil neih chhun te hi kan thil neih chhun ni lo pawh, kan thil ngah deuh te pawh midang han pek te hi kan harsat tlat thin a. Pathian chuan a fapa mal neih chhun kha keimahni min tlan nan, misual te min tlan nan thi turin hei dairial changin a tir tih hi chu thi turin a rawn tir tawp mai a ni. Kan tawrh aia tuar turin nunna, chatuan nunna kan lo neih theihna turin a rawn tir a, ka dawn seng lo a tih hi chu A ngaihtuah nasat pauh le, ka ngaihtuah chhuak thiam lo ve, a ti a. A ngaihtuah nasat pauh le, amah hi a buai tulh tulh mai ni. Pathianin engvangin nge a Fapa kha a rawn tirh phal tih kha a ngaihtuah nasa em em mai a. Mihringte min hmangaihna, a san zia te, Pathian ropui zia te kha a rawn tarlang a ni. Kraws chungah chuan ka sual a phur lawm takin a tih chu Isua khanin i, Hrehawmna tinrengte har eh natna tinrengte kha a tuar a ni. Kraws a khan amaherawh chu a vui reng reng lo va, eh lawm takin kan tan khan kraws chungah khan a la tuar thei a ni. Keini hian eh lawm takin eng nge harsatna te kan tuar ve thei em, natna te kan tuar ve thei em tih kha lo in ngaihtuah theuh ila thisen chhuakin Thisen chhuakin a thi ka sual tlanin a ti a, kan sual tlanna turin Isua thisen chhuak khan kan sual te a tleng fai a, Kraws-a a thihna leh a thawh lehna kha kan rin a, a duh zawk anga kan nun chuan vanram kan kal dawn a ni, a hnen min hruai thleng dawn a ni. Tichuan, a chang lehnaah hian Krista chu au thawm nen a lo kal hun chuan, Min hruai ang vanah hlimin ka khat ang, lawm takin ka chawi mawi ang, a hmaah kunin aw ropui ber tiin ka fak tawh ang, a ti a. A chang lehnaah hi chuan Isua lo kal lehna thu kha a tarlang ta a ni. Isua chu Krista chu au thawm nen, au thawm nen A ngelte nen tawh tawrawt ri te nen khan van atangin a lo kal leh dawn a ni. Khawvel tawp hunah min hruai ang vanah hlimin ka khat ang. A hnenah min hruai thleng anga he leia hian kan awm reng tawh lovang vanah min hruai tawh anga chutah chuan kan hlim tawh ang a tih a ni chu. He leia Vanah hlimin ka khat ang tih a rawn tarlanna chhan ni a lang chu he leiah chuan harsatna te, natna te, manganna ten nitin in min chim thin a, kan bul hnaiah te, kan bul hnai lawk lawkah te harsatna leh manganna nasa tak te keimahniin kan tuar chiah lo a nih pawhin a thleng a, keimahniin kan tawrh chang te pawh a awm a, natna te pawh, harsatna te pawh. Chutiang chuan vanah hlimin ka khat ang tih kha vana thlenna Vana tlen hlan kha a nghak lel em em a ni. Hlim taka Isua hnena awm kha a chak tawh a ni. Lawm takin ka chawimawi ang a hma kunin, a hma kun anga Lalpa Pathian chu ka chawimawi ang. Aw ropui ber tiin ka fak tawh ang. Aw ropui ber tih a he leia a lo fak thin kha. Chhun zawngin amah a hmuh hunah chuan a aia nasa leh zualin aw ropui ber tiin a hma ah kun a fak kha a duh a ni. He hlaphuahtu hianin Pathian ropui zia hi chiang takin a rawn tarlang a, kan hmuh theih boruak zava lang nen a ti a, boruak zava kan hmuh theih zawng zawng te, kan hmuh theih lo te nen lam pawh aniang chu Pathian thil siam chu kan boruak hip te hi kan hmu thei lo va, hengte a ri ringawt kan hriat a kan hmuh theih lem loh thil tam tak Pathian siam hi a awm bawk a ni tih hria ila chuan Pathian thil siam ropui zia chu kan hriat thiam theih nan hei tui finriat chhungah te pawh hian ih mihringin an la hmu chhuak lo vang, an la hmu an la an la an la hmuh chhuah loh tur nungcha eng nge maw ni zat awm hian mithiamte chuanin ah an sawi a, chuanin eh tui finriat chhungah chauh pawh ni lo he khawvelah hianin Mihring te hmuh chhuah loh thil siam ropui tak tak tam tak a la awm dawn a ni tih kha hre bawk ila, chung zawng zawng te chu Pathian siam a ni a, Pathian thil siam ropui zia a hmuh rual khan thil siam aia ropui zawk a siamtu Pathian kha aw ropui ber tiin a fak a ni. A thilsiam ropui zia a tarlan mai bakah Pathian ropui zia a tarlan chian lehna em em pakhat chu a fapa mal neih chhun Isua kan tana Kraws a thi tura a rawn hlan kha a ni a. Kha kha he la phuahtu hian ropui a ti em em a, a ngaihtuah nasat paoh leh a rilru kha a buai a. Pathian hmangaihna thukzia te, a ropui zia te kha a ngaihtuah chhuak thiam phak lo niin a inhria a. Tichuan, he hla tawp lamah hian Isua lo kal lehna tur thu kha a rawn tarlang a, hlim taka vana amah chibai buka faka zai a chak tawh thu kha a rawn tarlang a. He hla hi. Pathian fakna hla sak hlawh tak pakhat a ni a, an sak uar ber pawl a ni. A hla hi mi kan ngaithla duh a nih chuan youtube-ah te pawh khan a awm ang a, lal duhsaki khan a sa a, a hla han ngaihthlak pah a, han sak pah a, han zir te hianin thiam te a awla kan ngaihthlak duh chuan kan lo zawng ang a, kan ngaithla pah ang a. Ka thusawi hi ngun taka in ngaihthlak loh chuanin zawhna te kha chhan a harsa deuh mai thei a, chuvang chuan ngun takin min ngaithla ang a, khata zawhna awm ho kha chu in chhang thei vek dawn a ni.